people organization in siseh, CDF zan nih ram hming in siseh, cule ZAB ram sullam i uh, ukchugi lami pawl kan zate aio in kan lungawi ja si ti kha thumai ruai kan lo sim du. A zan nih timi hi kan thei a ṭha i a pek ah zaniat ti thi ngan thiam lo mi tampi a um. Cucu Z-A-N-N-I-A-T kha kha zaniat spelling kha kami si. Tangkat i mi nih hi mi revolution hlan ah cun zaniat ti hi in thei lem lo. A tlangpi thu cu khua zong in lai tlang lai mi lumbang ti vek hrawng hrang in maw a dangdang in an rak in rak thei tlang pi theo Asinain Kawl ralkap min Aung Hlaing pawl in aa dan lo zetin minung i covo in laaksak hnu ah aa thimmi pawl khal in mah le theitawk cio in

a rak suak lehmi a si. Sim duhmi cu zozo khal himi tawhlaili ah a thiamcia le expert cia in kan rak um lo i zircop in kan thok ve vo i tu ni tiangah kan zir ve vo a hmaisa cu kan ṭhet kan kan palhmi kan ṭhelmi tampi kan nei cio ko ding harsamnak la tampi kan nei a hleice in zaniat ram i um pawl cun aa kan pupa te thi ah kan hlut thai lo ti sehla tuzan cu khabe uan khan uan khan tlak zet in ka hmu yang ti le uh, hi to ka then khat chu in zan ya thi yang si ti la thai lo mi la an um ding ro mal ten karel lu e a koram lo lai ji independent kan nga la ni sin zan ya len ti mi khi Stevenson, Britisher, pawl i inn uk lai sin The East of the Rune River is Zannet Land timi khi um cia zomi si. Cumi hnu ah khua, khua pakhat le pakhat khi do awknak um hnu ah khal siseh zannet mi pawl zannet ram chung i ummi a khua min cu kan rel nawn lo ding i thah awknak khua khat le khua khat do awknak um lai tikah zan ni mi hi tampi thinak thah tong in um i sia tax la pek re lo da mi si tax timi a khun timi cu America na pu mi kei cu ka property khi kum khata uh,

Zaniah ram CDF Z kan ti maw kha pawl khatin khi uk chung i lamah siseh a phunphun in kan mah ti thai tok te step by step te te khi ti thai tok hi chu kan zuam ve lo mi a si ṭhenkhat pawl in zani CDF zaniah ram le ZPO pawl kan um tikah a Mi pawl kom cu kannih cu zohhmanh kan hua lo. Zannet pawl in mi zohhmanh kan hua lo nain kan my but right kan tulbi cu a hmai ah kan nawr re lo ding. Cu ruangah ziang ruangah mi thenkhat nih uh, CNN nan kom tive mi kun tla tampi um ko an soisel pawl in soisel ko ding inn let khantu pawl let than ko ding. Asinain zaniat pawl cun thu tampi kan ruah hnu ah CNA hi halkha ta si lo. Hlanlai an ding pek ah tidim lam tla an tel ko. Pu Zalei Thangte pawl tla chairman tla an tuan ko cu ruangah CNA hi CNF hi kan Chinmi ta zate a si timi khi kan nih cun kan pom. Curuangah CNF-CNA lam i haumi Chinland Council lam ah kha join ding hi zoh i forhmi si lo CNF pawl in tla hi mi ruangah zanet pawl nan ding pe maw kan hen nan ra pe maw ti zoh man in puzing cung ten tla puzing cung yang vek si ti tla hi revolution thlen hnu lawngah keimah man ka hmu dah lai. A thawnthu pawl cu kan thei mal tete. Asinain mi u ṭawlhai ji in sin ek thut la ka thei. Kan au hak lai ka pa hi chaw khor a tawng tu ṭuan phai India chaw khormi si. Chawng ta tlawng ta tapung kan ti theo i chaw an an lak le tax ti ve an lak ka thei kan thei ko. Mi thenkhat pawl cun kan i hlan lai i A meset pakhatkhat umnak ruangah tuni tiang i huat awk ti kha cu a cang nawn lo. Ziang a tilen, uh, kan nau hak lai mi thon walpi pawl thon kan thoi awk dah mi kha upa tiang kan hua thei lo cu nau hak lai cu ah kan nau hak lai kan thoi awk dah kan namang lai ngo ti ve chapau in kan ti kan kong awk thei ko cura kai din hun cun silo le uh, CDF zan yat ram

tawi tein simnak ka nei ding i cule ka umnak hi ka sim ta lo i keimah cu pa bawi cin thang ka si salai titlak kha ka thinlung ah a thar in tlangval ka tlangval sal mang tin ka ruat salai ti hi singkel hrang ah ka ruat ok theo i keimah kha ka hmang tun da lo tikah tuan caan ah salai bawi cin thang iti tikah hel a yati se thinlung ah khi a feeling kha a nuam a ngai nuam zet. Fa pathum kan nei i America na ka um ti kha khamah kha zat siseh la tampi ka lung awi.